me teƒe sia teƒe yi ne le eyi gade egbe be pan africa wɔna yi ke mede tome da ŋkɔe be dumenyo meso afɔ ƒe gamee gaɖo nye kple wo na míekpɔe la be nu kawoe míate ŋu agade dzesi egbea nu kawoe míate asrɔ̃ egbea ye nu kawoe míenya tso eƒe duwo ŋuti Gbetɔ tɔgbe Akɔsu Adelie me le teƒe ya egbea kple nye megbe da yike nye nye producer enye asiwo me dagadu ye magblɔ be nye mɔɖaŋu dɔwɔla ye nye eɖem kle nam lumɔ ye nenemake nye sewa titi wɔwɔe nye ame yike da megbe ne eɖem na miate kpɔ be enu yiwo ke bu ɖa mi ku ɖe miaƒe dekɔnuwo dzɔdzɔme nyawo kple enu ɖeka eve aɖewo yike mi mede dzesi kaba oa Mía míle wo yome ti míakpɔ ɖa be míate ŋu ade dzesi ɖe wo me hã. Mede akpe manya gblɔ na wò be ne xɔe de eme be yeaganɔ mía gbɔ va de asi ne ga adre kple afã. Nenye be wɔnae wɔm míele nane ku susu na ye nèdi be yeaƒo nu tso eŋutia, ke ƒo dzesi yi ke nàte ŋu aŋlɔ be biawoe toe. Akɔɖoɖa mía ye nye 0 0503 4475 50 0503 4475 50 eye anye message. yi ke ɖewohĩ WhatsApp line le asiwò alo SMS ye nèdi be yeaɖo wò biabia la, neto teƒe ya, megato teƒe bubu o. Nɔmba yawo meyɔnɛ o. Ye nenema ke ame yiwo katã di be yewoakpe ɖe wɔna ye ŋuti gbea alo yewoado alɔ wɔnaa, míaƒe mobile money nɔmba eyae nye zero two four three. zero two four three four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six ti agba be woxɔna do alo wɔnae hafi wɔna na awu nu le míaƒe egbe ŋkuʋuʋu ƒe emɔ yiwo zɔ mie la míeva le wɔna aɖewo srɔ̃ alo míeva le nanewo srɔ̃m tso míetɔ yevu gbɔ wo dometɔ ɖeka enye egbe ŋkeke yi ke woɖo anyi be enye fathers day yi ke nye ŋkeke tɔxɛ aɖe na dzila yiwo ke nye etɔ Nɔ be Fathers Day-a menye ame yi ke dzi vi ƒe nya gblɔm wole o, ke boŋ ame yi ke kpe ɖe ɖeviwo ke wòhe va gbe tu ye me ŋu, alo ame aɖe yi ke togbɔ be medzi vi o hã alo togbɔ be ɖevi aɖewo menye tɔ hã, ese veve ɖe ɖevi mawo ŋuti ale be wòkɔ ɖevi mawo dzi woɖo teƒe aɖe le agbee me. Egbea nye ŋkeke tɔxɛ wotsɔ heda ɖɛ be woado ayi ko na ame mawo. Mía nɔewo ɖu wo tɔwo va yi, ke magblɔ be mía. tɔ wobe tɔe nye egbea yeta nenye be esrɔ le asiwò ahan etɔe le dziwò mekpɔ ku haɖe oa àto aɖo pictures wò la ne ɣeyiɣi me va kaba o la ke eme le wo katã eŋu dɔ wɔ ge hafi egbe ƒe ɣeyiɣi na ade ke nenye be nye mɔɖaŋudɔwɔla wole nye kpɔ ma ame yiwo le klalo woƒe pictures le klalo ne kpe eh, egbe ŋkeke tɔxɛ na woƒe eh, fofowo, woƒe tɔgbiwo kple tɔwa woƒe ne wova ne míado gbe na wo elabena medze wɔnawo gɔme afu ɖe ge vie. Nye producer yi ke le gbɔnye egbea yi ke nye asiwò medagadua ebie bie Yehowa Mawu ƒe agbe ha míaƒe picture gbãtɔ yi ke va enye aƒetɔ aɖe yi ke nɔ kpekpeɖeŋu wɔm na mí ɣesiaɣi eƒe ŋkɔe nye Frank Kumuzi, efo Frank Kumuzi, aƒetɔ ya menye kpɔe ko nye be aŋlɔ du yi ke woyɔ be Wi teƒe mae wòtso. Vɔa, koforiɖiae wòle dɔ wɔm le, plɔmbae wònye. Efo Frank, Yehowa Mawu nèdo alo kpekpeɖeŋu ɖesiaɖe yi ke wɔm nènɔ na edɔwɔƒe ya. Yehowa Mawu nèɖoe eteƒe na wo. Emae nye efo Frank Kumuzi. Ye nenema ke, eyae nye míwo ŋutɔ míaƒe tɔgbui gã yi ke nɔ mía ŋuti Edze nufiafiawo gɔme na mí eƒe gbogbo nye ya va yi. Míeyɔe kpɔe ko be mida o, dali ke kagbo, mida o, dali ke kagbo. Aha eyae ma kpɔm nèle. Meda akpe na nye producer be wodze agbagba le foto yewo ƒe ŋutidɔ wɔm nam. Mida o, menya be nèle nye kpɔm teƒe sia teƒe ke nèle ame na gbe fia nyui o, ewò kple mama. agbe Yehowa Mawu nena agbe didi wò, nàganɔ agbe, eye wò nufiafiawo nayi dzi. Medidi go o, mele gbɔwò ɖo ge le aƒe me, ale be mahe nuƒo fiafia tso teƒe ma akɔ nɔ edɔ ʋeʋã mee. Ke ne míeyi dzia, magblɔ be, e, nenye be picture ɖewo lia, ke neva kabakaba ale be mawu wo nu hafi madze egbe. Eyae nye Moses Aniaku. Eyae nye Moses Aniaku. Aha, Moses Aniaku ya, magblɔ be nɔvinyee wònye direct. Aha, ele Kofori dui avɔa ŋu mee wòtso. Aha, Moses, nɔvinye ŋutsuviwo dometɔ ɖeka nye ya. Eh, Yehowa Mawu ne, ne, ne, ne, neyra wò. Ale be teƒe sia teƒe yi ke meyina, yenye ame yi ke nɔ ŋutinye. Aha, Mawu ne eyrae meda akpe ɖe nye mɔɖaŋudɔwɔla be ahan aƒetɔ ya ye woyɔna kpɔe ko be Mister Ahinkra eh, Kennedy Ahinkra Kennedy eh, to kpali mee wòle eh, hã kpe ame yiwo nɔ wɔnawo sema ekpena ɖe wɔnawo ŋuti paa. Zi geɖee, nenye be metro challenge bia mele nena mi 200 Ghana cedis-a, ne wòkpɔ be nua mesesẽ ga me vavãm o hã, ye nye ame yi ke kpe ɖe eŋuti. Ɛɛ, Mister ɛɛ, Ahinkra Kennedy, to kpalimetɔwo katã wobia Yehowa ma ƒe agbe didi na wò. Ahan. Amiwo nɔ ga ɖom le aʋa me geɖe menɔ si dze me o, egbea ami le wo kpɔm. Gbã mi le wokpɔm nye ŋutɔ blibo hã egbe me la amee ɖewo wokpɔm. Ee, eya nye mía tɔ alo mía fo yi ke woyɔna be Mister Gamɔ. Agavawoe wònye, vɔa ele wo bizinɛsi alo dɔ wɔm le Akate yi ke te ɖe asisawa ŋuti. Hã ne ge ɖe Akatea, drugstore yi ke le tɔ nu, te ɖe tɔ nu paa, eƒe drugstore wònye. Hã. eh, Mister Gamon, mena wò agbe fie nyi Yehowa Mawu nekpe ɖe ŋutiwò, elabe wò hã èdu alɔ wɔnaewo zi geɖe. Nye producers-wo dze agba be ame yiwo katã le awu lɔ do wɔnaewo le wole agbagba dzem le ɖewo ƒe pictures-wo getty, elabe geɖewo li anyigbedze siwo nyemekpɔ o hã kpɔ, evɔ egbe mele ɖewo kpɔm. Míetɔ yawo yɔna zi geɖe be Kenneth Cudjoe Chaudji. Kenneth Cudjoe tsawo dzi hã Kumasee wòle, vɔa etso ɛɛ Mafi Sasekpe alo ɛɛ Mafi Sasekpe ɔbe yea ne me dze ne me ne me wɔ vodada mi tsɔɛ kekem. Kumasee wòle ye hã kɔsiɖa ɖe sia ɖea me nya be ewɔna kpekpeɖeŋu edo alɔ kpekpeɖeŋu ye wɔna ye ɛɛ kafi ma dze ŋkɔ xexlẽ gɔme kura kpɔkpɔ be wo ŋkɔ le eme. Mena gbe fiɛ nyuiwo sia mía tɔ. Ahan Kenneth ku dzo tsawo dzi. Mi dzo ne ɖe lia ke mi mi mi zɔ ɖe me kaba kaba nu. Elabe mi le Afetɔ ya kpɔ mi la he he he. Wo yɔe na be Jonathan Dagadu. Jonathan Dagadu yi ke tso agba gɔme. E vɔ ŋkɔe ame geɖe nya ne nye Dzapasko. Eviae nye nye producer yi ke nye kpuie mi le program me wɔm ta eviae ma le axa dzi asiwo me dagadu yi ke sem ne nua gbe sia gbe ye yi ma hã ta Jonathan dagadu viwo be viwo kata menye be asiwo me ɖeɖe o viwo kata wo be yewo bia Yehowa Mawu ƒe agbe didi na wo be nɔ yewo ŋu ale ne le yewo ŋuti koa nɔ yewo ŋuti nenema va se ɖe gaƒoƒo yi ke me wòasinudɔ yiwo katã nèwɔ le anyigba dzi dzia, nàɖu wo hafi Yehowa Mawu nayɔ wò, eye atso viwò yi ke woyɔna be Lily asiwò me gbɔ. Em, eya tso, e, e, picture ke miwɔ ɖo nuka? Benjamin ku dzo. aɖo Benjamin Cudjoe aɖo yi ke nye nye mɔɖaŋudɔwɔla wo dometɔ ɖeka yi ke wɔe be sewa e eha ok Benjamin Kɔdjo aɖo eha e nye mɔ amewo le nye mɔɖaŋudɔwɔma wo dometɔ yi ke woyɔna be sewa etɔe dzie nye ya. ha etɔ̃ alo fada edzi ye nye ya kpɔm ne le egbea ta wobe egbe ye nye wo dzi gbeza wobe vdi ye nye egbea ta wobe wòbie Yehowa ƒe amenuve nu eƒe lɔlɔ kple eƒe nu sia nu nɛ aha more pictures wobe picture vɔ hɛ I will the picture move for. Okay, ma hafi ma yi ɖe dzia Christiana Dagadu teƒe sia teƒe yi ke ne le ewo kple uh, Lina Mensa yi ka me geɖe yɔna be mi, uh, Minka ahan kple Caro Dagadu mievi alo miotasiwɔvi alo mienyi mienɔɖewovi yi ke woyɔna be Lily Asiwòma ebe yebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na mí. Mele wɔnawo gɔme dzem egbea le Katolikotɔ be le Mawu Tɔ la, Mawu Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Efo Gottfried se nyo agbetɔ nena mí si ɖi blave dzi tsɔ kɔsiɖa yi va yi. Mí me yɔ ŋkɔ o axa ye nenemaake ne Brian dziwɔnu si ɖi wòye nena mí Mary Kumo, Kumodɔ. Kumodɔ nɔnɔme CD wuiɖeke, Mike Ayite CD atɔ̃, Prosper Toku CD blaeve, Efo George Dɔ le agbe ŋu, Vavã dɔ le agbe ŋu, nɔnɔme CD ewo, Nyi tsɔe va yi, Mi me yɔ mia ŋkɔ, yi Manuel Eta CD ade ye nena mi, Mi me yɔ wò ŋkɔ nyi tsɔ ma tsɔe kɔ ke mi, ye nema ke nye mia fo yi ke wo yɔna be Fia vɔ̃ Wisdom, yi ke ame geɖe yɔna be Biscuit, ebe míwɔ vodada le yeƒe ŋkɔ ŋuti nyitsɔ ta. Meda akpe be nèɖɔ mi ɖo hã. Daniel Akakini, Daniel Akakini, nena mí CD blaeve nyitsɔ, mí meyɔ wò ŋkɔ o, ye nenema ke nye Anthony Anagba. Ye hã nyi tsɔkɔsiɖa yi va yi ya wo ga me kpɔ va hafi eyi ye dɔ. Beatrice dzo me ku eh, CD we ɖe ke ne na mi tsɔe kɔ ke mi be wo ŋkɔ me ɖi nyi tsɔ keke mi geɖe egbe ŋkekewo ma mia tɔ yi ke wo yɔ na be Linus do vɔ dzɔgbe evem be wo me kpɔ wo te kpɔ wo picture na mo ne nye be picture la mi di nam ne na mi CD bla efe vɔ ɖe ke efo David a me te ku CD we ne na mi efo eh, mia tɔgbi ya eya nye evawo ƒe E, ɖekakpui fia yi ke le edu yi ke woyɔ be Nkrakae. Eʋeawo ƒe ɖekakpui fia yi ke le Nkrakae. Eyae nye Tɔgbui Moses Anakpo, CD bla vee netsɔ do alɔ wɔ na ye, agbagba dzem be kɔsra ɖesiaɖe anɔ kpekpem ɖe mía ŋuti. Ye nenema kee nye Frank Kumuzi. Eyi hã wo picture me va o ɖi, Frank. ku mu ah ok ye nya me gbãtɔ si ɖi bla tɔ ye ne kɔ do alɔ wɔna ya ke mi dada yi ke wòna mi ganyi tsɔ vɔ mi gaŋlɔ ye hã ble benedita dzitɔ alo dzitɔ benedita si ɖi bla atɔ ye ne na mi nyi tsɔ ne le ɖɔ mi pila tu ɖɔ mi pila tu aha ne ma yi dzia Eyae nye Aƒetɔ yi ke woyɔna be Philip Kɔbla Asiɖigbe kple evia yi ke nye Rev. Fada e, evia, evia ŋutsuviwo ƒe ame eve yi kpe ɖe eŋutia e, Bright Agbesi Asiɖigbe kple Rev. Fada Jerome Asiɖigbe. Aƒetɔ ma kpɔm nɛ la ye nye etɔ yi ke dzi nye. Aha, enye tɔgbui yi ke kpɔ nɛ la, etɔ yi ke dzi nye ye ma kpɔm nɛ le. Ke nye yomeviwo alo aha fada, Rev. Fada ma ye dzɔ le nye yome be zi, zi enelia ye dzɔ le nye yome enelia. Wo yometɔ ye nye ɖekakpui yi ke le egbɔ yi ke nye Bright Asiɖigbe. Mebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na mi sa etɔ, Fada. Aha. Ale yi ke nèle be lém ne míanɔ be lém ne nanɔ mía ŋuti hã be míemegaŋlɔe be be togbɔ be míenɔ me le agbe o hã, èdze agbagba ƒo ƒu mía nu be ame aɖeke megale míaƒe nɔ susu bum ɣesiaɣi abe ale yi ke wònɔ nene o. Mayi dzia, efɔ Victor kɔ ku nyo ɖeka na mí CD wue atɔ ye nenema kee nye Kenneth ku dzo tsawo dzi ye na mí CD bla ve dzi tɔ Benedicta negakpe le mía ŋuti gba kple CD bla eve vɔ ɖekɛ ye nema ke nye Prosper Morgan Timpon CD bla ve ene na mi, Patience Afi Ashiangbɔ CD bla atɔ vɔ ɖekɛ ene na mi, Ben Dzitɔ Numadzi le na mi CD bla eve mama alo Mama Vic yi ke nye Misis Katcho yi ke tso gbadza me vɔ ne le Kumansia le na mi CD ewo. Ebe ye biɛ Fathers Day ƒe dzɔgbenyui na Katcho ŋutsu, ŋutsu yiwo katã tso. hlɔ̃ yi ke woyɔna be Kaco kple Omani ƒomewo katã me, ebe Yehowa Mawu neyra wo. Ɣeyiɣi de be míadze egbetɔwo gɔme, ke nenye be wò pictures-wo wole Radiate hã ɖo la, madze wɔnawo gɔme. Míagase ha gbee ne mígbɔ va. Míle edzi yi ge.

yi gava tu eyi danzɔ be um, madze egbetɔwo gɔme nye mɔɖaŋudɔwɔla nedze be mile to ɖo nya midze agba be miadi míaƒe amega kwesi prat eƒe picture ale be ne miawui si ye hã vɔ hafi miava teƒe ma ame gbãtɔ ƒe biabia nye be Ebe, E, tɔgbui, mewɔ vodada aɖe, vɔa, nye menya be vodadae wònye o, medi be nàkɔ ŋuti nam. Esrɔ̃ yi ke nye kple ye míeɖe míedzi vi evea, eɖe ŋutsu eye wo kple ŋutsua wokpã va yi. Wogbe wo nɔewo le dekɔnu me ye emegbea eva ɖe mewɔ ŋuti nu kple nusianu. Vɔa esrɔ̃a ku, esrɔ̃ gbãtɔ ku va yia ƒomeawo be kokoko ale be wòawɔ aho. ɖe susu ma ta wona wòwɔ aho yi ke nyemelɔ̃ o. Wowɔ aho vɔa, le aho ƒe kɔnua, mele be wòadɔ exɔ me kplem o. Enyawo sɔ gbɔ gbogbo ɖe susu ma ta nɔ be, E, ɣleti ɖeka kple kɔsiɖa ɖekae nye ya megbe srɔ̃nyea, elabe nu mɔ medzinye de go. Medze mabia be le dekɔnu me ɖe, vodadae wònye mewɔa? Hm, em, pff. le ʋeawo ƒe dekɔnu nua menye nɔ be dekɔnu le ʋeawo ƒe dekɔnu nui menye gbe nu yio kpɔ mi le mɛ gblɔ mi lɔ aleke dzɔdzɔme nyawo ɖu nua nyi tso gɔmedzedzee mi tɔgbu wua mi tɔgbu me da se ɖe srɔgbegbe dzi o esrɔgbegbeawo bui be busu nui wonye yeta mi tɔgbu me wɔ ɖoɖo gobi aɖeke le srɔɖeɖe ŋti abia le gbe nyuiwo ametsitsi aɖewo wo le woƒe susu zã kɔ le nuwo kpa mɛ gbɔgblɔ be na megbe nɔvia le bɔ akɔ aha kɔ yio naneke menɔ anyi nenemɔ Gake nenye be woɖe ame lɔ woɖe wo nɔea, amea tso hlɔ̃ eme, amee tso hlɔ̃ eme, womenya ame ɖeka wonye o. Gake wova ɖe wo nɔewo le dekɔnu nua wodo ka le gbɔgbɔ kple nuka ŋuti la me. Ta ne wòvava be wobe yewole wo wo nɔewo gbem abe ale yi ke míawo ŋutɔ míeɖoe anyi fifia be wole srɔ̃ gbe enea, biabiae nye be woklã wo dome abe ale gblɔm ne la, ne wobe woklã wo domea, naneke megalɔ kple ŋutsu ma dome o. Ta enumewoma wonɔ be ne nyɔnu va yi ɖe srɔ̃ bubuwo be ne wòahoa nyemenya teƒe mi srɔ̃ dekɔnu ma tso gake ele be wòanye fu nɛ nenye be ye ŋutɔ di be yeanye fu nɛ ne mi ɖe srɔ̃ mi gbe mi nɔa woklã mi domia evɔ bet dekɔnu me na mɔ be nyɔnu aɖe yi ke le atsuƒe ne wɔ aho mi tɔ gbo na no le ne mi le wɔ ma mi nɔ mi bu ŋuti yi ɖe ŋgɔ vi nu e vɔ wo hã me dzagbagba o be na gbe srɔ̃ wo be wo be ne wɔ aho ta ye gbea e e ebu ɖe viwo ŋuti nyuie ya elabe nu ma gblõ nenye be ale ŋlɔ mɛsedzia kɔ vɛ nenemaea, mesrɔ̃ woe dze agɔ o ɖe, ƒomeawo dze agɔ ta ale be wohã na guglo abu ŋuti nyuie. Em, ebe meɖe srɔ̃ ye nye kple srɔ̃nye míedzi vi eve, ebe mí, mí, míekɔ srɔ̃ɖeɖe vava me tu ma si megage ɖe eme sugbɔ nenema o. Ebe meɖe srɔ̃, nye kple srɔ̃nye míedzi vi eve ye míeli le lɔlɔ̃ me. Ŋutsua lia be nam ye nu sia nu yi ke dze be wòle be woawɔ abe ŋutsu na ele wɔm. Vɔa tɔgbui, nye dzisinya le fu ɖem nam elabe ŋutsu yi ke meɖia, nyɔnu nɔ si eɖe srɔ̃ hafi meva ɖi. Ne míeyi ɖe tsɛtsi ɣesiaɣia, osɔfoa ƒe nuƒoƒoa nye be ne ènye second wife alo third wife-a, eh, me dzi ƒo fiaɖuƒe me yi go kple toto. Enɔ fu ɖem nam. ta ewɔe be medzudzɔ tsɔ tsie dem mele gbã va yi ɖe bubu me. Tɔgbui, aɖaŋuɖoɖo kae le asiwò? Yi xe me mile hẽ, ne ɖi amegbetɔ ƒe nu ŋutia, mate ŋu anɔ agbe to ye mo. Enye esia nye yi ka amegbetɔ be yeagblɔ nu gblɔe tso ŋutiwò. Ma, mele, e, e, mele dekɔnu alo mele Kristo subɔsubɔ ƒe agblɔgui aleke me be ne esrɔ̃ le ŋutsu ale si ye nye nyɔnu ye va yi ɖia, edea vo. mele teƒe aɖeke nenem o. Kuteshia ɖeka hã meli nenem o. Ne wò sɔfo yiwo dze Mawu subɔsubɔ gɔme, wodze wodzɔ woƒe dɔ gɔme, wɔ wonɔ preaches, wonɔ numawo wɔm, anɔ mawunya mawo tɔgbi gblɔm, naneke meli nenem o. Enu ye hiã la gbee me ko nye be ne ge ɖe srɔ̃ ame ɖe esrɔ̃ le si ye ge ɖe eme va yi ɖe ŋutsu mae. Kpɔ gbɔ be wò agbenɔnɔ kple wò nuwɔna megawɔe be ŋutsuɔ ƒe susu natrɔ la le srɔ̃ gbãtɔ ŋuti o. nenye be wòto dziwò be nu ma dzɔa teƒe mae xexeme tohe gena ɖo. Vɔ nenye be nyɔnu gbãtɔe ye ŋutɔ ƒe ŋuʋaʋã ye wɔe be wòdzɔa, menye wò vodada wònye o. Ne yi ale be nàtsɔ bubu na amee ke nèva tu ye nenema ke ɖu aɖaŋu ne srɔ̃wò, elabe nenye be srɔ̃wò te gbe nyɔnu ma because of ewò ƒe vavaa, èdzeagɔ le xexeme dzi. Mèdzeagɔ le Mawu dzi o loo, èdzeagɔ le xexeme dzi. Ta nenye be wole nya ma gblɔ be Kristotɔa, nenya Bible me nyuie, amenuƒo gagblɔ nya ma o. Yesu Kristo yi ke wobe Kristotɔwo le eyome dze ma. Yesu Kristo minya be enɔe dzia ye nye Mary mebua? Mary mama amee dzi hafi wova dzi Mary. Mary mamae ye nye David esrɔ̃ adreli ne menya egbee magblɔe na. King David ye le Bible me esrɔ̃ adreli ye nye Mary mama hafi Mary va dzi Yesu Kristo. ta enya ma gblɔm wo nɔe vividodo le nane ŋuti ko nye naneke mele nenema enuɔ ƒe nugblẽnuwoe ye na be womenɔ mɔ nam ɖetugbui aɖewo elabe sebi kefran zigbɔzietɔ ɖetugbui aɖewo li gbano ge ɖe ame aɖe ƒe srɔ̃ɖeƒea woe na srɔ̃ɖeƒee gblẽ ge Enu mɔ woe bu amewo nɔ ta wonɔ mɔ xem ne gege ɖe teƒe ma be ame aɖe kple srɔ̃ lia wobe nayi be neva gege ɖe eme be yeaɖe woa enu ma ta koe wonɔ mɔ xem nɛ naneke meli nenema o tɔgbi in fact ŋkɔ yi ke wotsɔ ɖa ma nye me se gɔme va de asi ne egba o togbɔ be me tsi xɔ ƒe bla de vɔ etɔ hã ŋkɔa nye me se gɔme o nye ŋkɔe nye sɔyigbi. sɔyigbi aŋlɔwoe menye tso alakple va mele adadzɔŋtsi le nu dzram teƒe mae mele vaseɖe egbea ŋkɔa nyemesi kpɔ o ye nyemesi hã kpɔ be woyɔ ame aɖeke le eƒe nyigba dzi be sɔyigbi o sɔyigbia mewɔ nuku nam bene be yetso alakple o aŋlɔ wɔwo wɔwoe tsɔ ŋkɔ ma be sɔyigbi nɔbe sɔyigbia dzikuidzikui ŋkɔ wonye le tɔŋua woyɔe be tsɔƒugbi. Sɔigbia aŋlɔ wo wiɛ nenema. Vɔ ne ge ɖe tɔ ŋu kpli ƒe do me nyigba dzia, miɔ mi wiɛ be tsɔ ƒu gbi. Dzikudzikue ŋkɔ nye ame aɖe li ke wòva yi dzi evi vie kuku ŋu ye wòva dzi vi ma. Emm medina be yeatsɔ dzikuidzikui ƒe ŋkɔ na ɖevi o kple susu be ɖowo mahi ama yi ɖe nuwɔƒe. Enɔe dzi o ne le agbea bie nya yi ke gblɔ mele egblɔ enyateƒee gblɔ ge na. e, ekpɔe de dzesi be ɖewohĩ yeƒe vi madzimadzia ye gbɔe wòtso. Alo yeƒe vi madzimadzia etɔ etɔ ye ke dzi ɖevie. Alo ye srɔ̃a ye gbɔe wòtso. Ta le susu ma ta dzixɔsie nye be nenye be yewodzi wodzi ɖevi ma, womenana ɖevi ma nɔna wo gbɔ o. Wotsɔ ɖevi ma na woƒe nɔvi aɖe yi ke edu yi ke me wola meteƒe ma nɔgui o. Ye ta ne wokɔ ɖevi ma na ame mawo tɔgbi eva susu wova wɔe abe ɖe wokɔ ɖevia ƒu gbe. Ta le eve tɔ ŋu kple eve do ma woyɔ ɖevi mawo tɔgbiwo be tsɔƒugbi ye aŋlɔ ma yi woyɔ be sɔyigbi kple susu be dzixɔsee ta wowɔna nu ma nye be ɖevia menye yewo tɔ wonye o. yɔe tsɔ ƒu gbe woƒe dzixɔse ma ta. Ne wowɔe hã, ɖeviawo nɔa agbe. Ta nenye be ènɔe dzi o, le agbea, bie be enya yae tɔgbia kɔso gblɔ nye ya. Pan Afrika teƒe ya program miedzia nya sia nya ye migblɔa nyateƒe nusrɔ̃ƒe wònye. Ne nyemenyie oa, nye me nu ƒo ge atso eŋuti o. Tɔgbe, e, míele, e, nu ke hem sesĩe ku ɖe. tetekwati ƒe koko e medi be mazã mɔnukpɔkpɔ ya na mianya be program yiwo mi le míaƒe dekɔnu mi limit program le voter region míaƒe dekɔnu kple míaƒe dzɔdzɔmenyawo togbɔ be ya dzɔdzɔmenyawo nye gake ne nye míwo ʋawo míaƒe dzɔdzɔmenyawo ale be wɔano bɔbɔe na nye kpakpli wò e egbɔgblɔ vɛ be mi le nu ke hem ku ɖe Eh, tete ko atsi ƒe koko tsɔtsɔ va Ghana. Amewo be menye yae kɔe vɔ, vɔ nya me srɔe le suku be tete ko atsi ye kɔ koko va Ghana. You see, menɔ gbɔgblɔm be miaƒe history wo ke lia, menye Volta region miaƒe dzɔdzɔme nyawo ɖeɖe wo lo. Ghana miaƒe history geɖewo lia, eh, ne eva srɔ nu yi le ŋgɔ akpɔ be akpa gãtɔ mele eme o. Tete ko atsi menye ame gbãtɔe kɔ koko va Ghana o. Ye nya ma gblɔm mele tso tete ko atsi ŋti pɛtɛ alakpa sɔɔ. Koko, Ame gbãtɔ yiwo tsɔ koko va Ghana woawo nye Basel Missionaries o. Mawunyagblɔla yiwo ke wonye Baseltɔwo be woawo yɔ mɔ le egbea be Presbyterian alo something something ye wova Mampɔ wova. Woawo tsɔ kokoa tso gama vɛ. Ke wogbɔa nuɖuɖu alo nanewo yi ke nye nu yiwo ke woate ŋu ano agbe le eŋutia wokɔ nu mɔ gbogbowo kɔ vɛ. Wo dometɔ aɖe nye koko. Ta ye wova do kokoa le Mampɔ eh. eh, is it mampɔ yi ke te ɖe ebri kpli tɔwo ŋutia. Gaƒoƒo ma me aƒetɔ yɛ yɔ míenɔ be tetekwashi. Enɔ teƒe ma, gbede wònye, yevuwo be Bracksmith. Gbede wònye nɔ teƒe ma. Ta enɔ dɔ wɔm ne eh, Basel Missionaries mawo. Ta e, ekpɔ kokoɔ yɛ woƒo nu tso eŋuti be kesinɔnu wònye. Ta yɛ wòva yi, yɛ eva yi ɖe Fernado Mpoye gblɔ me le. Ke wòva yi ɖe teƒe ma, eva nɔ teƒe ma wɔ dɔ. Eƒe gbogbo. Fe na ɖoŋpo ma ɖewohĩ míwo amewo mínye ɖeviwo mínya teƒe nye fe na ɖoŋpo teƒe mae ko egba wole teƒe ma be Equatorial Guinea ko ya yo gbɔa yo kɔ koko kuɔ ɖe kɔ deɔ bag me kɔ vɛ gake ne xlẽ woe mi le zi JSS social studies a wo gbɔgblɔ ge na be emi koko kuɔ kɔ vɛ alakpawo Amegbetɔ dɔmea wodɔ woƒo mamelã abe xeviwo tɔ ene. Hit le teƒe ya ye na tso Equatorial Guinea ava ɖo Ghana ɣemayia Melisa Mono etake na be kɔsiɖa adre lo kɔsiɖa ame ade kafi ava kokoko ati ano dɔme na amegbetɔ tso gema va menye nenema wonyo ta story mewa mele nyateƒe wonyo mase ɖe teƒe ya mava xɔ dome cucue ya mia mia se ha ya mia de kpo me ne megbɔ va. Mele edzi yi ge vɔ kpe ɖe mía ŋuti míaƒe kpekpeɖeŋu yi ke nàtu awɔ na mía, zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Ame aɖe ne se ni Father's Day ƒe ga ne mi egbea, ewu ame aɖe le nye kpɔ ma, egbea na be wò hã wò wɔ ne nɔ wɔ me.

Efo Abraham dɛ nana mi si ɖi bla eve. Mensa Robert adia adiabo alo adiabo ok nana mi si ɖi bla atɔn. Ye nenema efo Martin atsu mɔ do CD bla veve atɔe ne na mi. Efo Kwame amu CD wo. George gato go na mi CD bla tɔ. Leon ame na kpɔ CD bla veve ɖekɛ. Bertha ame ku dzi CD bla veve ɖekɛ. Aunty Bertha me da kpe ɖe wo dɔme nyui yi ke ne wɔ na nye ŋtɔ egba la ta. Me nye programme nye ŋtɔ. Mawu ne yra wo. Moses Selassie Kofi, Kofi, nenamisi ɖi bla eve yi Manuel eta ebe yi Manuel eta edi be yava tsi anyi azɔ nenamisi ɖi bla etɔ̃ ahan ewɛ alo eʋe kponɔ kponɔ nenamisi ɖi ewo ye nema ke nye mía dada Rose Ahiati nenamisi ɖi alafa ɖeka. Dada Rose, ke va midi be natsi anyi sia. Olivia abla na mí sidi wuiatɔ̃. Gideon dugbevi ena mí sidi ewo. Ye nema ke nye Hope abo, e, efo Hope alo ok ebe Hope agbo, agbodo ena mí sidi bla eve. Setsofia Djamasko. Ha Setufia Jamasku siɖi bla siɖi wui atoe nenami efo Steven Amuse nenami siɖi bla eve eye nenamake nye efo Julius Dɔdɔe siɖi atɔ ye nenami. Ke wò hã le nye kpɔm fia ate ŋu awɔe wòanyo. Ne nye mɔɖaŋudɔwɔla ne nye be pictures wo ɖe le wo le klalo koa ɖi mi dza gba be mia ɖo mlam sia. Tɔgbi egbae nye eh Father's day Aha, mía amegãe nye ya, Mister Pratt alo Kwesi Pratt, aha, Masa ebe ye nye ya kpɔm nèle. Mebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui nɛ. Aƒetɔ ya, ne mekpɔe, edzi dzɔ nam, elabe eyi ke mídi be míawɔ program ye le, míadze program ye wɔwɔ le e, e, TV stations oa, mítsa TV stations wo katã, wogbe. Wobeni wole eƒe gbe program wɔ ga anɔ so boring amewo mele program me kpɔ gɔ ana be program be station a ava ava wɔ nui ava lose enu yiwo kpui tɔtɔ but aƒetɔ ye nɔ anyi kplim one on one ema yi menye tɔgbe o ema me wɔ nye de mo kpakpli me nɔ program me wɔ le teƒe aɖe wodɔ marketing manager be ne va kpɔ ne nɔ anyi kpli nye fa koko be kɔ program me va teƒe ye na va wɔ eye eye wokpli vie eh, ama prat Ta nenye be mía amewo ke mide dzesi mikpɔ Aƒetɔ o kpɔa, woawo na be eŋawo míele míaƒe ɖokui gɔme sem, woawoe na be eŋawo nanɔ yi ke fie míele le teƒe ya, ne menye be Aƒetɔ ye lɔ̃ oa, nu geɖewo srɔ̃ mí le egbea nanɔ wo me se kpɔ, ye sem nèle egbea, ne menye ye oa, me míawɔ nu eta akpe nɛ. Aƒetɔ ya hã kpena ɖe mía ŋuti ɣesiaɣi, ye woyɔna be Ben. Dzitɔ Numadzi Numadzi Ben Dzitɔ yi ke nye Meƒe kple Mafi Etso Mafi Aʋakpe ɖo mí hã Ye hã kɔsiɖa ɖesiaɖe Ekpena ɖe mí ŋuti Efo Ben Míebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui ne wò hã Eme nenyo na kekeke Ee, eya Míedadaa le Esrɔ̃nye ya Hum. Míaƒe nua le ye ɖu e, e, míaƒe nukpɔla aɖe ye ɖui la be ye srɔ̃ nye ya. Ta efo nenye be le míekpɔ mi e, picture ya tso srɔ̃wò gbɔ ebe yebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na wò. Hã ebe ale yi ke nèle yewoa, dze agba be nàle yewo nenema. Mavɔ, mavɔe e, me, menam o, o nye, wò ŋkɔ eva ake nye mekpɔe o. Eya hã nye e, e, míayɔe be mía aƒetɔ yi ke woyɔna be Philip ahiã dɔ, yi ke ame geɖe yɔna be efo hã, eya tso wò aƒenɔ gbɔ be yebia egbeŋkekea ƒe dzɔgbenyui na wò sia. Eme nenyo na wò. Ɔ, be enyo, mina mise, mise ɖe teƒe ya ne míayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃wo dzi. Vɔa, wò hã wò kpekpeɖeŋu wɔ ge be wɔna nate ŋu awɔ nɛ. Ebe egbae nye, e, Father's Day, vɔa míetɔ yi ke dzi mía, mele nu ƒom, mele nu ƒom ɖo la mía gbɔ o. Ne míyɔe mekɔ nɛ o. Tɔgbui, nu kae wòle be míawɔ elabe me, míetesti eƒe nɔmba na wò, míanɔ be míatesti eƒe nɔmba na wò elabe ekpɔna wò program me ɣesiaɣi ye ɖe wò, wòdie bubu ŋutiwò be nàƒo nu kpli Messi. Gake biabia nye be, nu kae dzɔ elabe tɔe dzi wò, mate ŋu atso ko agblɔ be yeme nu de ge ŋutiwò o ɖi. Ne miwo minya ale be mienɔa, ne nya sẽŋu la ɖi hã, miwo wòle be miadze egɔme. Vɔ, e, papa. Nenye be nèle mía kpɔm, ye wòzu be ènya ame aɖe yi ke gblɔm wole be wobe nèlɔ̃ nya nam ƒã ye nèɖoa bubu namea, bubu yi ke nèɖo namea, tsɔ ema nenye nunana yi ke nètsɔ namea, tsɔ eƒe afã, ne màte ŋu atsɔ wo katã o, tsɔ eƒe afã ne nàkɔ ne viwòwo, elabe woawoe nye kesinɔnu yi ke le asiwò. Xexeme míelea, naneke medzɔ ye ko womegblɔe kple nu o. Ta egbea yi ke nèle nye ŋkɔ sem ma, mele nu ƒom na wò abe tɔgbui ene. Nenye be vavãe be nèkpɔ na nye ɣesia ɣia, tsɔe kɔ ke ɖeviwò. Ne ètsɔe kɔ kea, wòagbe ŋkekewo adidi le agbetoea me na wò. Papa, eme nenyo na wò. E, hm, ebe le dekɔnu ma, in tradition, ebe in, le dekɔnu ma, e, ɖe wònyo be, good to marry before, ɖe wònyo be nàɖe srɔ̃ hafi adɔ kple nyanuwo alo. Ɖe wòhiã be nàdɔ kple nyɔnu hafi nàɖe srɔ̃ le dekɔnu me? Le mía tɔgbuiwo ƒe ŋɔlia, ame aɖeke ƒe vi medɔna kple ŋutsu hafi woɖii o. Susu ma ta womegbie srɔ̃ o la le blema ke to ne nàsee. Mía tɔgbuiwo de asixɔxɔ gã ɖe srɔ̃ɖeɖe ŋuti, elabe wodee dze sii be srɔ̃ɖeɖea eyae nye gɔmeɖokpe sesẽ lili na ɖekakpui kple ɖetugbui ke le klalo be yewoadze woƒe agbewo gɔme. Eya ta wokpɔ woƒe vi nyɔnuvi dzi nyuie be ŋutsu aɖeke meganye kplametsɛ anɔ eyome anɔ yi me o. Ɖe susu ma ta wohie ɖeviawo le mɔ nyuitɔ nu be ŋutsu aɖeke magadɔ kpli o. Ta le blema womedɔ kple nyɔnu o. Le ɣemaɣia woyɔna ɖetugbui ma be kpɔla ƒe. Eya ta ne nyɔnuvi ma neɖe ŋutsua, mebua tame be yeagbe ŋutsu o, elabe le eƒe agbe mea ŋutsu ye dɔ kpli kpɔ. ye wòse vivi le dɔdɔ goma enye ŋutsu ma ɖeka pɛ. Menya naneke be ŋutsu aɖe li eƒe ŋutsu lala eyi lala ŋutsu ye ne mlɔ dzi wa edidi eya short time menya naneke o ta eƒe nusianu yike wònya le agbe ma ma ye nye ŋutsu ma ye ta ewɔe be srɔ̃ɖeɖea enɔa nyi kple wo forever and never Vɔ egbea ne dɔdɔ kpe mí na mɔ nyɔnua, etsa ŋutsu gbogbowo dzi, ekpɔ ŋutsu ɖesiaɖe kpakple ŋusẽ ye le ti. Ye ta nenye be wòva ɖe ŋutsu bubu alekee ke, meva dedea abe aleke wòsɔ kple ame gbãtɔa teƒe ma ko wosusu le dɔ wɔm ye va nɔ wɔwɔm be enu va li. Megblɔ do ŋgɔ hã be gbɔsusu mee ke ŋutsuwo kplɔ woɖoa gbɔsusu ma me ƒe gbɔgbɔe wonɔ wo yome. Ta nenye ɖetugbui fifiafi nèle srɔ̃ ɖemii teƒee ne wɔe sua, ne wɔe ɖoa enyo tɔte. Mawu le ŋcu kɔ ge nam. Aleke ke aleke ke le ame nenema nɔ gava da si ne wòku gbɔ. Ta le dekɔnu ma, womedɔ kple nyɔnu hafi eɖia srɔ̃, ke boŋ woɖie nyɔnuɔ hafi nɔ egbɔ. Tɔgbui, my granny, ok, nye grandmother ema wòbia agblɔ be granny, ok, e, míaƒe, e, hm, ebe mía, mía, mía mama ƒe ŋkɔe nye Gbato. alo gbato. Em, vɔ mi mese ŋkɔ ya gɔme o. Ele, ele gbɔnye le wɔna ya kpɔm fifi le mama be yease ŋkɔ ya gɔme. Ne wole nyɔnu aɖe, ebe ye mama fi be nyɔnu. Ne wole nyɔnu yɔ be gbato alo gbatoa, ye nye nyɔnu ewolie. Efie be wodzi la, wodzi. Nyɔnu gbãtɔ, evelia, etɔ̃lia, ƒo va de ase na ewolia. Ta mama ne nye, ne le nye kpɔ ma, e, wodzi míawo nyɔnuwo gbogbo ŋutsu aleke metsaka mi o. Ewo nye nyɔnu ewolia. Ye ta wole wo yɔm be gbato. Le ƒe nyigba dzia, ne nye be ŋutsu, ŋutsu hã nenema ke wodzi ŋutsu eŋu ewolia, yɔwo be akɔlɔ tsɛ, akɔlɔ tsɛ. Ta akɔlɔ tsɛ ma, ame ɖewo hã ne wose ko be ada ŋkɔ enye. Míawo viwo, míawo ŋkɔ ŋutsu wolia ma. Ke nyɔnu wolia ye mi yɔ be gbato. Tɔgbui, tɔgbui tɔ ne tɔ ne teƒe ya ale be ma gbugblɔ yi ɖe teƒe ma ne me gbɔ va eke miniti ame eve pɛpɛ ma xɔ do me cucu miniti ame eve me gbɔ na.

Gladys Yawa Mamuse ne na mí CD wu, Mike Ayite na mí CD atɔ̃, Josephine Joseph Josephine Akɔso ne na mí CD ewo ye nemake nye Nako Agbota na mí CD ewo, Peace Dagadu. Aha ne tso agba gɔme sidi wòe ne na mi sim o kɔdzo sidi bla vɔvɔ ɖekɛ Christian kɔku amenya ne na mi sidi ewo Gershon edzɔ edzɔ yi Joshua eh, Gershon edzɔ yi ne na mi sidi eh, we eve Regina amedi amedia tɔme ok Regina amedia tɔme nana mí sidi blaeve ɖekɛ, Ruben aɖi sidi blaeve, Agatha amewu na mí sidi ewo, Lydia segbedzi na mí sidi ewo, Selina dodonu na mí sidi blaatɔ̃, Kɔmla Philip gabla na mí sidi blaeve, eke Amemelio Amemelio William na mí sidi ewo, Isaka Adamu agbasa nena mí CD wuiɖekɛ ye nemake yi Manuel to ti me nena mí CD blafɔfɔɖekɛ e egbea me kpɔ be nyɔnuwo le vu wɔ ma wu ŋutsuwo lo ŋutsu aɖeke mete wɔ nuyɔ gake nyɔnuwo le CD bla atɔ kple CD alafa ɖeka na mí egbea hɛ e meɖe kuku mayi ɖe e nye Facebook kpakple nye message nuyo gbɔ meɖe kuku nye ŋkɔe nye ameteƒe Blaise tɔgbi medi be mabia be Ee, be, aɖeke, ok, ʋegbee mete na, aɖeke, ebe, alekee woyɔna nyɔnuvi ɖeɖe wo. Progamia ɖe, nenye be menye enuyiwo katã xlẽm mele akpa gãtɔ Yevu gbɔ me woŋlɔe le afi mele trɔm le ƒegbe mee ta menye be force wònye be naŋlɔ ƒegbee o kokoko ne kpɔ be yedzo le aƒe didi alo mede suku le aƒe woawoe ŋlɔ Yevugbee esia mi le xlẽ ge na ebe tɔgbi medie mabia be ɖe nenye be ebe nyɔnuvi ɖeɖe ahan ne wodzi nyɔnuvi ɖeɖe wu etɔ̃ me aleke woƒua woƒu ok aleke nye woƒe ŋkɔwo efua me teƒe dzagba bena nɔ fetri de tsi ɖu alo dzagba na va wo de kua ƒe gbie va va ge nyuie le meƒo nu tso ŋkɔtsɔtsɔ ŋuti va yi le ƒe gbe mea le miɔ eviɔa ne ame le dzi nyɔnu ame etɔ̃ yi ke nye etɔviwo gbãtɔa mi yɔe be gage evelia nye ewui, etɔlia nye wui tsa. Gage ame aɖewo hã yɔe be hahɛ. Aha gake dekɔnu me kɔa gagee mía tɔgbuiwo kɔ hedze gɔmee. Gagee nye gbãtɔ. Abe ale yi ke ŋutsu hã gbãtɔa woyɔe be kpodo kafi atsu. Eem.

ewui alo eyi. Hafi wui tsã ye nye evelie. Nenemae wòle ye ma. Na no lia ke dekɔ nu va bu ta mìwo ŋutɔa mí le mía susu zã kua e kɔ he le wɔ mɛ. Happy Father's Day it's me Florence Florence akpe be ne wishi ye nema ke eya hã tso Ebenezer esrɔ yi ke wo yɔ be Abigail gbɔ le ɖɔwui nya alo nuka pranpran ebe ye bie e etɔ woƒe ŋkeke tɔxɛ na ame ya. Tɔgbimedzie ma bia be ɖe wobe mo kplɔna nu zã o. Susu kae da megbe ne enumɔwo? Enumakpɔmakplɔ zã ya menye etrɔ etrɔsubɔsubɔ ƒe nya loo alo dekɔnu ƒe nya aɖekee wònye o. Le mía tɔgbuiwo woɖo ma susu konyo mía tɔgbuiwo kɔ heɖo anyi na woƒe viwo elabe le blema ŋuia dziɖegbeŋusẽ yi ke nye electricity ye gblɔ mí le menɔ anyi wo mawe o. Ta akaɖigbewo sina tso gɔmedzidzie. Yeta nenye be ame aɖe le nu kplɔm zã ye mía tɔgbui alo mía mamao ƒe nu vevi aɖe, kesinɔnu aɖe ge dze anyigbaa, womekpɔ gɔ o, wokplɔ ge aƒu gbe. Ye koe nye susuie wolé da ɖɛ be womekplɔ nu ezã o. Menye dekɔnu ƒe nuyaɖe ke wònyo. Ame ɖesiaɖe ate azã wo susu agblɔ nya aɖe, gake be woava kplɔ nu vevi aɖe aƒu gbea, ye ta koe mía tɔgbuiwo melɔ̃na ɖo. Le kpɔɖeŋu me, wogblɔ be ne woyi afɔ dzi alo ame aɖe yi ne nu godua, medze be wòado gbe nam o. Menye dekɔnu alo gbɔgbɔ aɖekee da megbe ne nu mɔ o. Míɔ eŋawa, míaƒe gbe lɔlɔ̃a edidina. Ne ge la ŋlɔ ma nɔ ŋlɔgbe ŋdi edɔ ɖeviwo efɔ kosiwo daviwo klutɔ dafi ava nya kɔa mi egble go. Yeta wo wɛ kpoe ko be ne wo yie nu godu ala afɔ dzia be dze be wa do gbe ne amo. Meda kpe na me sia me yi ke ne nye be ne ŋlɔ wo wɔnawo ɖo ok my good tɔgbi ŋkɔ nye nye Ɛ̃, Rosemary, medi mazã mɔnukpɔkpɔe abia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na srɔ̃nye lɔlɔ̃ Kofi. Ɛ̃, Azasu, teƒe sia teƒe yi ke nèlea, mebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na wò. Míaxɔ dometsotso susuetɔ ŋu kɔa ne megbɔ va, ke Mawu wɔna nu na mi. Jas.

Gleve ahan nena mi CD bla eve. Agɔsu George Jonathan Kuf nena mi CD alafa ɖeka kple bla adre Challenge Nyɔnuwo Nyateƒe. Agɔsu George Jonathan ahan nena mi CD alafa ɖeka kple bla adre, 117. Ali, Alice, Alice Ajugo CD atɔe nena mi. Victor Aku

ade tɔ ke alo ade ho te nyitsɔ me le ŋkɔe ŋku le ge ɖe ŋtinye ne na mi CD bla eƒeƒe ɖeke. Nenye be nèse nye ŋkɔa dze agba be nàna manya le yi ke ŋkɔ le meda akpe na wò. Ame yiwo katã wòle be woa wish alo woaƒo nu woagblɔ nya le ɖolawo ƒe esrɔ̃wo woƒe tɔwo mete ŋui oa, metsi tre woƒe afɔdome etɔwo katã Míena gbe fiae nye mí. Yehowa mɔ nɔnyi ɖe ame sia ame, eye nenemake meda akpe ɖe nye mɔ, nye mɔɖaŋudɔwɔla Edem kple tɔwò, eye nenemake nye kpeɖeŋutɔ yi ke nye Lily asiwò me dagadu. Ne Yehowa Mawu lɔ̃a nye tsɔkɔsrã yi ke gbɔna egododo ele ŋuti, nana wòdzam fra ma, nyemeŋlɔ wo bli o. Happy Father's Day na wo. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye. I really have to go back home.